Salam eziz ildeşler. Türkmenistanymyzda, Türkmenistanymyzyň içinde korrupsiýa gün-günden güýçlenýär. Mysal alaly, pensionerler, emzikli eneler posobiýa aljak bolsa, pensionerler pensiýa aljak bolsa, şolar kruglassutka şu bankyň öňünde Şo pul alarys diýip otyrýa ýöne olar alybilenok o sowugy kezelläp lazette oturanlar köp da onsoň şo bankyň öňünde oturan adam pensionerler alybilmeýä O pensiýasyny diňe şu taşeron diýen zat bar, ýaňky posrednik ortada adam. Ene şol şu pullaryň barysyny alýa şu bankomatdan. Olam şu polisiýa polisiýalar bilen arasy saz, o polisiýalarada şu puldan olarada şolara öz ýaňky dolýasyny berýa. I şeýtdirip diňe şolar şu taşeronlar alýa. Bärki adamlar ýaňky garaşyp oturan adamlar şu bankyň öňündäki adamlar olar pul alybilen ak o diňe şo şo ýerde kesel tapyp şeýtdirip keselläp ölüp duranlaram köp Türkmenistanymyzda indi şeýtdirip gynalyp azar görüp ýörenler köplenç şu pensionerlerden asobinno pensionerler i emzikli eneler. Giç ýakdyryk çemen gowmy çemen ýa ýene bir habarda mekdeplerde uje okuwçylara ýaňky depderlerine Öň biz wagtymyzda ýazma harpda näme diýdikda, indi şu okuwçylaryň depderlerini basma harpda kompýuterde ýazdyryp her depderine elli elli teňňeden ýazdyryýmyşyn-da. her depderine elli teňňeden. Şonda näçe depder bolsa şo ýigrimi ýigrimi manat ýygnaýan ekende şonça depderine şu ştoby ýaňky näme basma harpda ýazdyrmak üçin şo kompýuterda şoňa ýigrimi manatdan ýygnaýan eken onsoň ol depderem diýe oba iki aýa ýetýemi ýetmeými ýene çalşyň ýene şo şolar ýaly Ýaňky ýigrimi manat töläp şu depderleri ýene şon ýaly harp ýa ýaňky basma harpda ýazdyryp ýene şolar ýaly näme diýeniňde onşa okuwçylardan ýigrimi manat ýygnap gatyr ýaňky näme zada şo depderi basma harpda ýazdyrmaga kompýuterda. Türkmenistanda ýene şol şular ýaly zakon çykypdyr. Her bir hojalykdan bir adam ýaňky altynjy gün bazar gün subotnyga çykyp ýaňky ýandak Ot başga zatdan şo çapyp zat etmese, adyny belleýän ekende, şolar çykmasa, şolara un ýag bermeýän eken magazinlarda. Hawa spesialnyý şolaryň atlaryny belläp, şo haýsy uçastokda haýsy nämä degişli, haýsy magazine degişli ene şolar şolaryň ady berilemişin ýaňky magazinlara onsoň kim subotniga gatnaşan bolsa şolara berýemişin un paýok uny i paýok ýagyny a kim gatnaşmadyk bolsa olary olara zat bermeýemişin Ho, indi şon ýaly zakon çykypdyr, polisiýalar öýme-öý girip, ýa ýazyp gidýemişin, kim barýa, ho, ýaňky näme, subotniga, i belläp nämit gidýemişin. Şo öýme-öý aýlanyp ýödýä. Häzir Türkmenistanda okuwçylaram şon ýaly zastawit edip goýupdyr, ýaňky apteçka ýanyna alyp gezmeli. I şu aptečkada indi hemme zat bolmaly zelýonka ýod marla bint hemme zady bolmaly ýöne şolary şu aptečkany şu mekdepde goýup gidýärler onsoňam şu mekdepde goýup giden aptečkalaryň içinden şu mugallymlar şu içinden zatlaryny alyp Ýene şu aldyrtyda şu okuwçylaryň ene-atasyna şu içinde şoda şu derman eýle ýaňky.